Central Lairam Lawngtlai in the Lairam tanks min in nan kut kan in tlaih hna. Thong he kul le ruk biang rei thlep zarkhatnak thong thatnak kan neih lai caah a dih dungh tiang rak ngai cio ding kan in sawm hna. Thong thanh tu mang ven cung. Ralhrang nih khuapui cipah bom a thlakmi khuami pasarih an nunnak a liam. Thawnghninh kul le ruk biang reitlep nikhat zaang le suimilam panga hrawngah East Lairam, Falam peng, Hualngo ram India, Myanmar ramri pawng khuapui cip khawh ah ralhrang nih bom a thlak i khuami pasarih an nunnak a liam. Ralhrang bawm thlak ruangah nunnak liammi hna cu Pu Lalnunfela kum kul le kua le a fale pahnih Malsawm Mawia kum nga le Lal Huap Zaua kum li hna le Lalrinnunga kum hra, Lalhriatkima kum nga, Lalduhsaka kum thum, Lalrinzuala thlanga hna an nunnak a liam. Cu lawng si loin ralhrang bawm ruangah minung pakua nih hliam an tuar in inn hra nak tlawm lo cu um awk ṭha lo ti dingin a rawk. Khuapui Cip khua ah hin dothlennak tuahmi hriamtlai an nunnak zong a si lo hlei ah raldohnak a chuahnak hmun zong a si lo. Ralhrang nih mizapi hmuitinh in a kah hramhrammi a si. Falam ah ralhrang nih kum sawm sarih tluk kum upa nu pakhat an tlaihhrem hnu ah an thah. Israel ram Falam peng Thanhnial khuathar ah ralhrang nih kum sawm sarih tluk nu upa cu an tlaihhrem hnu ah an thah tiah theih a si. Falam khua in khang pasarih tluk hla Thanhnial khuathar ah vaupi kul le ruk ah thil cangmi a si i vaupi kul le kua ah khuami hna nih a ruak in an fimhlawm hi a si. Ralhrang nih Vaupi kulinga ah Falam khua an lak hnuah ralhrang cheukhat cu Falam, Hakha lam lei ah ralhmai an ser i Falam in Lungrang khua pawng Thanhnial khuathar ah an lut. Khuami hna cu a himnak hmun ah an zaam hna i kum sawmsarih tluk nu upa hi inn ah an chiah ta i ralhrang nih cun inn cia ah an tlaihhrem hnuah meithal in thi lak an kah tiah khuami nih an chim. Kan pi hi khuachung ah kan kal tak. Ramtang i a zaangmi pa pakhat cu vokrawl pe ding khuachung ah a lut. Innchung in kan pi hi a au thawng a theih. Asinain ralhrang pawl an um caah kalhnawh awk ṭha a si lo i ramtang lei ah a kir ṭhan. Vaupi kul le kua zing ah kan pi hi an inn i ihkhun cungah hnipuan belh huaha loin a um i meithal kuan hma in a nunnak a liam, tiah khuami pakhat nih a chim. Ralhrang pawl cu Thanhniar khua an chuahtak lai ah kanpi ruak cu a inn he khangh an timh ko nain inn a kang kho lo tiah a chimchap. LADC Day voi sawm nga le palinak cu thawnghneh kul le ruk LADC hall ah tuah a si. Thawnghneh kul le ruk Vaupi kul le kua chun suimilam hlei khat le cheu ah LADC hall ah LADC Day thawnghneh kul le ruk lawmhnak program hman a si. Hi caan hmannak ah hin LADC hruaitu hna khuatlang hruaitu hna le LADC tang rianṭuantu hna an i tel. Hi ca hmannak hi Pu Ke Lal Than Zara, Executive Secretary, LADC cu Chairman siin a hruai. Rev. H. Lal Hmangea, LEKBK Chanmari nih caan zarh a hman hnuah thlacam rualnak caan hman a si. LADC Chief Executive Member Pu C. Lalsawmzuala nih cun Autonomous District Council kan neih hi hmurka chia le thangchiat bia social media ah hmuh ding a um hi lungthin a fahter ngai. LADC kan ngeih ruangah thlatin hlawh kan ngei kho. Kan pi le pu hna nunnin dawh cawisam dingin biaceihnak ṭhutdan ah ram hruaitu hna hmangin kan ngeih khawh hi a sunglawi ngaingai. Miphun cheukhat nih mahte khuakhan lairelnak an duh ruangah an thisen le nunnak tampi a luang cang. Kannih cu vanṭha hleikhun, cucaah kan rian hi pawcawmnak ca men lawng si loin ram le miphun le Pathian rianṭuan a si. Hi miphun nih kanmah thawngin ṭhanchonak a hmuh khawh ding hi a biapi ngaingaimi a si. Pathian nih ram a kan pek, holh a kan pek, ram le miphun lairelnak a kan pek. Miphun lairelnak hi dawt le zuanrawhnak in zohkhenh hi kan leiba a si ti hi rianṭuan tuan i kan theih awk a si. Laifa hna hi kanmah tein kan dir caan a cu cang. Kan hmailei caan kan kut ah a um. Kan ṭhutdanh hna hi ṭhahnemruat le teima deuh in kan tlaih a herh, tiah rianṭuantu bia a deuh hna. Pu Cil Muanthanga Chairman LADC le Pu Sang Hulian Mual Cin Deputy CEM hna nih bia an chim. Pu Sang Hulian Mual Cin Deputy CEM nih cun vawleicung i lai aa timi nih cozah kan ngeihchun LADC ahhin ramthumnak le ramleng um Laimi hna nih Lairam thar sernak ah nan fimthiamnak le chawva zung in kan kalpi u. Lai miphun hna khat le khat kan i pehtlaih chin hna usih tiah a chim. Hi ca hmannak ah hin LEKBK FM Lekhuer hna hla an sa. Cun Vanal Zum, Pu Hrah Sel le Lal Duh Saki nih solo an sak. Pu Joseph Lal Hming Thanga nih laksawng peknak caan a hman fawn. Laksawng peknak hna in caan hman a si hnu ah Rev. H. Lal Hmangea nih thluachuah peknak a ngeih hnu ah caan hman dihter a si. LADC sub-headquarters bualpui NG Sangau le Lungtian division hna ah sawmnga le pali LADC day hman a si. Tawni kul le ruk baupi kul le kua chun suimilam hlei khat ah LADC sub-headquarters bualpui NG Sangau division le Lungtian division hna ah sawmnga le pali LADC day hman a si. Hi caang hmannak ah hin LADC Day Cake cheunak, CEM biachah relnak le Pathian lawmh biachimnak le thlacam rualnak in caan hman a si. CEM LADC nih a biachahmi cu Saphet Quarters le Division kip hna cu LADC caah an sunglawi kong le Headquarter nih cun a thlahthlam hna lo kong a chim. LADC dirh a si khawh nakhnga hmaisuang hmasa hna philh lo ding le Laipa vialte lungrual tein biakhat tlai in karhlang ding a bia caah a telh chih. Bualpui NGE ca hmannak hi Pu Zir Lian Tluang a tinte RSNSO nih a hruai. Rev. Michael Rual Zakhuma LEKBK Bualpui NGBLtu pastor nih caan zarh a hman. LADC dei kek hi Pu Pi Ti Lal Cung Lura, ex-MDC, nih a cheu. Lawngtlai khuachung traffic sersiam dingin roadside overnight parking umnak tuah a si. Taw nih kul ruk vaupi sawm thum zing suimilam pasarih ah khan Ariopaki Bazaar Veng Lawngtlai ah Lai Autonomous District Council tuahmi roadside overnight parking umnak tuah a si. Hi caan hi Pu JB Van Hoi Executive Member Transport nih a hruai i Chief Guest Pu CL Sawmzuala, Chief Executive Member, LADC, nih hi parking khuakhan tharmi a tlangzarh. Chief Guest Pu CL Sawmzuala nih cun hi khuakhannak hi tangka khawhnak caah tuahmi a si hrimhrim lo. Traffic management felfai deuh a um khawh nakhnga le motor ngeitu hna nih an motor chiahnak hmunte i an chiah khawh nakhnga khuatlang hruaitu hna he khuakhang in overnight parking hi biangrei tlek in kalpi a si lai. Hi rian hi nu nau chalek le khuapi caah a him deuh nakhnga ruahchan in tuahmi a si. Mizapi nih dirhkamh dingin kan in nawl hna. A ṭhatlonak a um cun a herh ningin remh timh a si, tiah a chim. Superintendent of Police Lawngtlai Pu Pi Si Lal Cung Lura nih cun Lawngtlai khuapi ah motor karh le Traffic police i zat lonak ah motor ngeitu nih hi phung an zulh hrimhrim a herh lai. Tuanvo hi mizapi ah a um. LADC, BC, YLA he a si khawh chung tuanrem a herh, tiah a chim. Hi caan ahhin Chief Guest nih traffic phung buarmi hremnak caah hman ding wheellog a phawt fawn. Cun Pu Kay Lal Than Zara Executive Secretary, LADC, nih lawmh biachimnak in caan dihter a si. Sangau Sub-Headquarters YLA Conference voihnihnak an tuah. Thawhnih kul ruk vaupi sawm thong ah YLA Sangau Sub-Headquarters Conference voihnihnak cu Sangau Chin Community Hall ah tuah a si. Hi conference ah hin Lawngtlai District Zipeng Pu Donny Lalruatsang nih khuallian in a hmanpi hna. Pu F. Lalrothang President si YLA cu upatmi khual a si. Pu Daniel Ruatsang nih cun YLSA Headquarters Conference ah khuallian in nan ka cawm caah kaa lawm. CYLA Conference ceu ral i tuahmi ah ram le miphun humhak thanh a si bantukin a humhak le vennak kongah thathlah lo a herh. A si khawh chung i zuam dingin YLA member Laifa bia kan beuh duh hna. Ram le miphun dirhchuah le thanchonak dingah pumpak le phu kip an biapi. Ram le miphun caah thahnemruat in tuan chin ko sih. Mah miphun sinak a humhak lomi an lotlau tawn. Miphun sinak le holh le thiltuam humhak ding hi Laipa hna ṭuanvo a si. Miphun sinak kilkamh le humhak dingin a thar in thokṭhan cio usih. Lai mino hna lakah Lairam le miphun a daw taktakmi an um lai kaa ruahchan tiah a chim. Pu Ep Lal Ro Thang nih cun Sangau cu YLA sem chuahnak hmun a si bantukin YLA caah cun a sunglawi i philh awk ṭhalo a si. Lawngtlai District ṭhanchonak ding ah Wai le Sangau-Saphet Quarters nih fak pin tha nan chuah cang. Hmailei caan zong ah thakam loin ṭuan chin ko. Ram le miphun humhaknak le parchuahnak hi YLA member hna tuah dingmi biapi a si. A hlei in YLA hmuitinh hlawhtlinnak ding ah a si khawh chung in ṭuan a hau. YLA nih cun a tha a dur lai lo. Lairam le miphun caah ṭhahnem le ṭhanchonak ah misantlai si cio usih. tiah YLA member hna sawmnak a ngeih hna. Hi ca hmannak ahhin HSLC thiam hlei hna sinah lawmhpinak roca pe kan si. Pu Jimmy Van Hmin Liana SDC nih PowerPoint presentation hmangin Jeffrey District Campaign kalpi ning le hmalaknak phunphun a hrilhfiah. Pu LC Chan Cung Liang, President YLA Changausaphet Quarters nih donnak bia a chim. Pu LZ Ring Lawt, Secretary, YLA Saphet Quarters nih lunglawmh biachim in ca hmannak dihter a si. Kul le thum Assam Rifles CO le CYLA President tonnak ngei. Tuahni kul le ruk biangrei thlep nihnih ah kul le thum Assam Rifles CO Khul Khisanbal le CYLA President Pu Ep Lalrothang hna cu kul le thum Assam Rifles Charlie Company Operating Base, Zorinpui ah tonnak an ngei. Hi i tonnak ah hin CYLA President nih cun Assam Rifles hna kan ram ah remnak le daihnak a um khawh nakhnga an rianṭuannak ah lunglawmh biachim in hmailei caan zongah ṭuan that dingin a sawm. Assam Rifles CO nih cun kul le thum AR hna cu naite ah Kul AR ah thlen a si kong chim in Lawngtlai District ah NGO member tam bik he tonnak kan ngeih khawh hi a sunglawi tuk. Assam Rifles kan tleihtleng, India chaklei vengtu le Tlangmi hawi si hi a si. Hika hrawng i an um chung ah a si khawh chung in ritthai doh, kokekpui cimhnak kong le YLA member hna nih pawcawmnak fekfuang an ngeih khawh nakhnga a si khawh chung zuampi ding in a sawm.

he minung sawmli le pathum an si. An hriamnam hi Mizoram cozah aiawh in IGPH ramkheng liana nih a cohlan. Hriamnam an chiah dih hin tharum in cawlcangh ti lo ding le ram le miphun caah ṭhahnem si ding in bia an i kam. Hriamnam an chiahmi hi rifles, hleikua, pistol pali, mortar pahnih, walkie-talkie pariat, mortar kuan le meithal kuan zeimawzat a si. Kum thongkhat zakua sawmriat le paruk ah khan Hmar People's Convention, HPC, dirh a si. Cun kum thongkhat zakua sawm kua le panga ah Mizoram cozah he an i rem. HPC le Mizoram cozah he remnak tuah a lungtling lomi nih kum thongkhat zakua sawm kua le panga ah HPC Democratic an dirh ṭhan. Kum thonghnih le khat ah HPCD cu phu pahnih Zosiang Bera faction le Lalhmingthanga Senate faction he aa dang a si.

Pakhatnak, Rachel Biakṭhapar, Saint Joseph, Higher Secondary cu an khua East Lungdar Village Council, All NGOs le All Political Party hna nih Thangpura Hall, East Lungdar ah conglawmhnak an tuah. Rachel Biakṭhapar pa Salai Chan Uk nih cun, Ka fanu nih hin mobile phone a ngei lo. Phone kan zohter lo. Thilthuam in kan daw lo. Phone ngei loin tu tiang a um. Cucu a hlawhtlinnak bik pakhatnak ah ka ruah. cun caan lawng kan ngeihter bal lo, tiah a chim. Rachel hi Tangkua phanh hlan chung paoh cu Izlungdar ah ca a cawng. Tangkua in Saint Joseph Higher Secondary School ah an kaiter. Rachel biak ṭhapar conglawmhnak caan hmannak hi Izlungdar VCP Vanlalhlua Changte nih a hruai i lawmhpinak le conglawmhnak All NGO, All Political Party hna hlei ah a duh paoh nih laksawng an pek. Tutan thawng kan thanhmi cu kha vial khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm, hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.